Ev riyekî ji yên xwe yên qedirgiran civiyan e. Dilê me xemgîn e, çavên me virûs ji ber ku beriya çil rojî şahswarê rista klasîk û nûjen li nav xizm, hezker, heval û hogirên xwe oxir kir. Mîna stêrikê ji ezîmana sirûda kurdî. Rojeha yê xwediyê nîgaşe berhemdar û zêrîn û asoyek fereh xwediyê nîgarkirina ristan ji dîmenên ji evîn, xwezayî, hestên netewî û berxwedanê helbestdan û afirênerê peyva perwîz û sûrûcdar ew a helbestvan û êjevanê nemir loriyê hildarî ya. Xwîşk û birayên hêja bi koçbûna Nemir Lorî, Gurze Gul ji Baxê Wêjeya Kurdî Çilmisî, Stûnek ji Binyada Banê Helbesta Kurdî rixwe hat, latek ji bin riknê Sengera Çanda Kurdî hate xwar, çaviyek ji kaniya Zanist û Zanyariya Kurdî ziwa bû. Guriya keyfek mezin ji dilê dost û hevriyên xwe vemiran û ji dê lawê xişteyek sincirî çand. Hêjano, nemir lorî gencîneyek ji zanist, ji zanista kurdî bû û xwecê ramangêriyek hejî bû. Wî bi zimanê kurdî û erebî dinivîsand. Ew xwediyê xebatek curbicur û rengîn bû. Ew berhemdarek zêrîn bû. Di berhevkirina floklor û xebata di nav huner de, dema ku komên floklorî û taybet komên Newrozan gelek sûde ji berhemên wî wergirtin û wê hê jî werbigirin û wilo her wiha piştgiriya gelek stranbêj û dengbêjan kiriya û piştî koça xwe piştî koça xwe jî wê berdewam bê Di wê piştgiriyê de ji ber ku ew bi keda xwe zindiya, piştgiriya wî hem bi helbestan û hem bi awazan bû. Ji wan hunermend Cemal Seedûn, Ronî Cizrawî, Bilind Brahîm, Alî Gavana, Emîn Nadir, Kanî Wal, Azad Feqa, Şadî Kildarî, Ziya Beg, Wehîd Mirad, Mistefa Mihemed Xelîl, û gelekan din ta îro li helbestên wî hunermend û komên dengbêjiyê pistirînin û Dêrka Hemko bi wilo şanaza û wilo Nemir Lorî gelek lêkolîn bi awayekî wêjeyî li ser strana kurdî jî kiriya û ew şîrobe dikir û dikir pirtûk wî nêzîkî heşt sed stranî kom kirina. Nemir Nûrî di ragihandin û mehrîcanan de xwedî rolek û kedek netewî zengîn bû û li erkê xwe xwedî derdiket. Ji sedema keda wî ya bi nirx we xwediyê wergirtina hejmarek ji xelat û nirxdariyan. Pejano, wî bêhtir ji bîst salan mamostetî jî kiriya. Lewra ew pir zengîn e ji ber ku di kêleka nivîskar, rewşenbîr û hunermenda de wî navê xwe di dilê şagird, xwendekar û mamosteyan de jî kolaya. Ji xeynî wê bizavê ji berhemên Nemir Lorî Tildarî yên din pîwanek helbestê bi navê Hala nivîsandiya. Her wiha du dîwanên helbestên klasîk yên bi navê Seqlan û yek jî bi navê Kildar û dîwanek Helbesta Nûjen a bi navê Sefan jî pê cayî gotinê ya ku em bêjin ku dema ku Beriya Demekê dîwana xwe ya bi navê Kildar belav dikir, Wî bi hemû rê û şêweyan ew dîwan pexşana, digihande mirov, ta digihande malê me jî. Ew nîşana evîndarî, dilsozî û pabendiya rewşena kurdî ya. Hesker û kes û karên wê jevan lorî. Nemir loriyê dildarî, mîna gulekê bû di nav sazî, rêxistin û bergeha çand û ramandgêriya kurdî de. Û geş dibû û dibû bêhnog, bêhnoka wê xebatê. Di nav wê xebatê de ew endamê Partiya Pêşberû çendî salan wilo Yekîtiya Nivîskarê Kurd li Sûrî û Hevgirtina Rewşenbîrê Rojavayê Kurdistanê û endamekî serik bû dê nav. Yekîtiya Rewşenbîrên Herêma Erzînê de û rêveberê nivîsgeha wê ya Bêrikê jî bû û ji bilî wilo endamê Meclisa Rêveber ya wê saziyê bû û tê xwedî têkilî bû bi hemû sazî û kes û rewşenbîr û siyasetmedaran re. Nemir Lorî bi rola xwe ya mezin di xizmeta zanist û çanda kurdî de dimîne sar. Çiqas ew û wêjevanên kurd ên mîna wî bi. Centekê xwe ji nav ma bar dikiribin jî cihê wan bihişta rengîn be, ew bi giyanê xwe di nav gelê Kurd de dimînin ji ber ku pêşiyên me Kurdan gotina, Ga dimire jê çerm dimîna û mirov dimire jê nar dimîna. Lewra loriyê ku Kurdiyê wê keda rewşenbîriya bêhtir ji çil û pênc sala ya vê cewê çawa bimra? Amadebûyên birêz. Em ev saziyên rewşenbîran di çilrojiya koçbûna hevriyê xwe yê hêja xwedî derketina ji ber em zanin ku nemir lorî şayîst, hêja û layîq a ku mirov pir berbikeva û em spasiya we dikin li ser vê beşdariyê û pateyek taybet bo malbata Helîfê ya nemir loriyê. Pildarî, aqilperwer û nayê ji bîr kirin ku ji wê malbatê helwestdanê nemir mirovanê pildarî jî heye. Bi dawî serê vê malbatê, serê we û hemû kurdperwer û hemû mirovhezan sax bin û Xwedê wêjevanê me yê dilovangir lorî bi behişta xwe ya rengîn şa bike. Komela Rojavayê Kurdistanê ya Çand û Wêjeya Kurdî Hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê, Yekîtiya Nivîskarên Kurdisan a Sûriyê, Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriyê, Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê, Yekîtiya Rewşenbîrên Herêma Cizîrê, Dêrke Hemko, heştê heyva niha du hezar û bîst û sê ê ji dehê heyva şeşa du hezar û şeş sed û bîst û sê Kurdî û spas li guhdariya we û hatina we re. Olorî nan dê. Rewşenbîr, siyasetmedar, rehsipî û amadebûyên birêz Dembaş, Komser Seran û Ser Çaban hatin.